Men özümkiden girýän. Soňam e, elektron poçtam ýazandan soň dalýa basýan. Indi Widit parol parolumy ýazýan. Soňra ýene dale basýan.

Biz özümize gerekli priloženýalary gözläp tapyp bilýäs Play Marketden. Ştaýdan mysal üçin näme gerek? Bize mysal üçin intro diýip poisk bersek

Ştaý esasy glavny menýunyň dilini üýtgetmändir. Sebäbi olar ikonka bolupdy. Bizde nähili programmalar bar häzir barysyny bir laý geçeris biz. Light HDTV bu ors kanallary görkezýä. Ors kanallary görkezýän priloženiýa. Nastroýka Google nastroýkamyz. Soň bärde Google Chrome bar brauzerimiz. Onsoň File Explorer we Prowadnik Pro we ýaňky biziň öz Android TV-miziň içindäki papkalara, faýllara, zatlara girip bilýäs şul ikisi arkaly. Onsoň bärde Play Market we Peers we dilediçe diçe desk kanallar, ýagny çagalar üçin kanallar, Netflix, Intra, ýaňky Play Marketden ustanowka etjek bolanymyz Imo we seriallar we şuňa meňzeş programmalar bar. Men bula men bulaň barysyny häzir birlaý düşündiren, bularyň içinden bulardan daşaram ýene programmalary ustanowka ederin. Galany indik sapakda. Indi gysgaça ýaňky priloženiýalarymyzy ustanowka özünde ustanowka edilip

Ene Light HD TV açyldy. Ene ýanky aýdyşym ýaly içinde Russiýanyň kanallary bar. Ene Perwy kanal, STS, RuTV we şuňa meňzeş kanallar. Ýagny men sanap göremde gide ýak ýaklaşyk 300-320 kanal bar. Besplatny kanallar, ýagny tölegsiz kanallar içine girip şu kanallary görüp bilýär premýer efirde. Ýene mysal üçin STS-e bassak, STS Premo efir gör, gör, görkezýär. Aň, e, muň üçin ýöne internetiň tizligi birden beýik bolmaly. Ýani 1 megabit sekuntdan beýik bolmaly. Men sesini astaldaýyn, ştaýdan sesini astaldyp bolýar. Sesini astaltýas, gataltýas. Aň. Mhm. Sesini aýraýyn.

Goşma aýyrmagy basýan, oýarýan, ondan soň işläp başlaýan. Indi mundan çykýas. Ana şu taýda şunuň ýaly reklamajyklar çykýa. Ana aýt. Ýapaýas. Pillajeniýe programma, mut programma bolan soň arasynda reklama çykyp bilýär. Indi by ors kanallar ýene yza çykýas ýa bolmasa yza dälde indi şy öýjagaş we jaýjagaş jaýjagaşa basan wagtymyz esasy glavny ekrana geçýär. Soň glavny ekranda nirik girsek biz

Google Chrome obýçny kompýuterdaky ýaly Google search edip bilýäs. Mysal üçin www.google.com etýäs. OK basyp bilýäs. OK bassak Google stranitsa açylýar. Ýa bolmasa gönümel ýazyp bilýäs. Ştaýda indi goşmaga bassak Kompýuterde brauzer ulanýan bolsaňyz bilýänsiňiz bu zatlary. Indi şu zatlarda e, köp ulanylýanlaryň biri e, Horjun Horjun TV. Ne Horjun TV video. Horjun TV video. Gysgaça aýdan aýdanymyzda türkmenleriň YouTube da içinde gyzykly gyzykly wideolar we filmler we klipler we konsertler we değişmeler we ne değişmelere girip göreliň. İçinde seriallar we

Ä Myrat molla, Myrat mollanyň mysal üçin wideolaryny soň açyp görüp bilýäs. Horjun TV-de. Ine Myrat molla ýagşy ýagşy bilen bile düşen wideolary, oýunlar. Mundan başga-da Google Chrome-da gaty köp zatlar edip bolýar. Kompýuterdäki brauzerde edilýän zatlaryň ählisini edip bolýar. Mysal üçin, meniň köp ulanýanlaryň biri Udemy .com udemy.com e, bilmeýän bolsaňyz maslahat berýän girmegi onlaýn sapak Gör, onlaýn wideo sapaklar öz islegiňize görä näme gyzyklandyrýan bolsa, ştaýda idäp, kategoriýalar boýunça näme gyzyklanýan bolsa idäp görüp bilýäňiz. Içinde tölegliler hem bar, tölegsizler hem bar. Ýagny 40 prosenti tölegsiz, 60 prosenti tölegli. Yani tölegler köp, yani tölegsizler hem yetik bolýar da. Indi mysal üçin kategoriyada näme gyzyklandyrýar bizi? Kategoriýa basýas. Indi mysal üçin, evet. Kategoriýa basýas. Mysal üçin, razrabotka diýýäs, birinji. Ondan soň, mysal üçin, mobilnyý priloženiýa, ýazyky programmirowaniýa, baza dannych. Mysal üçin, baza dannych diýip girsek, baza dannyhyň içinde, mysal üçin, MySQL, MySQL baza dannyh, şu temada bize şu tema degişli bize wideo uroklar,

Wideo sapaklar ýöne bular indi görşüňiz ýaly tölegli on üç dollar on alty dollar on üç dollar ýöne biz mugutyny zat etjek bolsak aşak geçýäs ýöne birazyrak ýöne çyna diýä çynany açsak besplatny besplatna basýas biziň temamyza degişli Besplatnoý mugt, ýagny mugt sapaklardan ýigrimi üç sanysy bar eken. Biz haýsyny, haýsy sapaka gatnaşmak islesek, mysal üçin, indi on ýarym sagat sapak. Beginner PHP and MySQL Tutorial, ýagny PHP bilen MySQL öwretýän we şuňa meňzeş gaty köp içinde kategoriýalar bar. Öz islegiňize görä islendik kategoriýalary görüp bilýäňiz. Indi başgadam Google Chrome'dan edip bolýan zatlary gaty köp. Kompýuterde edip bolýan ähli zatlary şunda edip bolýar. Indi men Domaşnyý stranitsa gitýän täzeden. Tak, priloženiýalara girýän. Ondan daşary DLNA-a, ýagny telefony, telefonyňyzdaky zady Android priloženiýasy telewizorda göre bilýäňiz. Bu barada giňişleýin indiki sapaklarymyzda gürrüň berjek. Play Market, Intrany bilýäňiz. Intrany wklýuçat edip YouTube zady açy bilýäňiz. Puhu TV, Puhu TV bu türkleriň

programmalaryň arasynda intro bilen youtube bar diýdim indi intrany açyp youtube intrany işledip youtube açyp göreliň intrany işletýäs intro işläp başlady indi täzeden mayapsa girip youtube açýas

Oýnuň wideolary Podpiskalaryň haýsy zatlara kanallara podpiska bolan bolsaňyz soňam bärde nastroýkalar bar. Indi poiska bererdiň abyşna ýutuby razwlikasyonnyý program hökmünde görýärlerde ondan daşary ýutubda mysal üçin urok göz zat edip galýa mysal üçin ýazalyň iňlis dilini öwrenjek bolsaňyz

NTW-de görkezilen on alty sagatdan ybarat on alty sagat poliglot we başgadam islendik näme öwrenesiňiz gelse şoňa görä siz öwrenip bilýäňiz mysal üçin başga näme programmirowaniýe diýip öwrenjek bolsaňyz mysal üçin Programming diýip ýazsak. Programming diýäs. O programming diýip iňlisçe ýazsak, iňlis dilindäki e, zatlar çykarýar, wideolar çykarýar. Bular iňlis dilinde, şonuň üçin pozyp Mysal üçin in orsça orsça ýazsak. Tak. P

Python we Python onsoň programmiringi polnogo s nulýa diýe we şuňa meňzeş zatlar bulardan başgada wideo uroklardan başgada mysal üçin serial zat görýän bolsaňyz türk seriallary ors seriallary ýa bolmasa zarbežn seriallary görüp bilýäňiz mysal üçin türk seriallardan Şükür dördünji sezon birinji bölüm diýýär mysal üçin. Dördünji sezon birinji bölüm Şükür. Adam ýa bolmasa çagalaryňyz multik halaýan bolsa, haýsy multik halaýan bolsa şony görüp bolýar. Mysal üçin biziň çagalyk döwrümiziň multiklary tam

VLC Player Idi eger siziň öz zady flashkaňy salyp, Android pristawka flashkaňy goýup, içinde wideo ýa audio wideo aýdym zat diňlejek bolsaňyz, göni flashka goýup diňläp bilýäňiz. Player da abyşny kompýuterdaky VLC player ýaly, bulam Android pristawkadaky player.